Meta l-aħwa u l-omm, tajjeb, inisslu d-DNA, tajjeb, il-konfiguration tal-moħħ u tal-ġisem hemm relazzjoni, nirtu l xuxin, tajjeb. Issa, għaw minn di, għaw minn għaw joħroġ 125 watts minn rasek bħalissa inti qed jiġi emitti 25 watts ta' power. Dik hija. Issa jien għandi teorija li dak huma kollha electromagnetic field. Fimta? Issa, jekk ommu iben. 25 watt hija l-enerġija li għandi bżonn biex nħadem moħħi jew. Le, jemmittja radiating. Dak li kelli qed tagħmel inti, mhm. dak qed iħaddimlek moħħok ovvjament, imma mbagħad jiġi radiate, tħossha sħan, hekk inti tilbes ħafna kowtijiet u mhm, ma mhm. toħroġ dik, għara tħossok sħun. Issa dika Inħoss li dik parti mir-reliġjon tiegħi ta' ħu paċenzja bija issa, għax kollox konnetti, no? Billi l-om u l-iben għandhom l-istess DNA u l-aħwa għandhom l-DNA, jista' jkun li dik is-sħana mhix kif għal Einstein, the speed of light is equal to mc squared, C is the speed, le, C is the electromagnetic field velocity, mhux il-light, għax l-ispektrum tal-light huwa kbir ħafna tal-electromagnetic field, hemm infrared, violet rays, radio waves, fimtni, mhux il-light biss. Il-Bibbja tgħid let there be light. No, let there be an electromagnetic field, fimta? Allura, jiena nħoss li jekk jiena tifel tommi, hemm possibilità kbira li jiena ttunjajt għaliha. U temminni John, ta, jien meta kont inniżfen ma' min niżfen, anki meta niġi hawn, ta. Jekk jiena niġi ħdejk, hekk qiegħed wisq 'il bogħod, jekk nersaq lejk, taf illi nħoss intix raġel tajjeb jew le, jekk niġi widni daqshekk miegħek, isek ir-radiation tiegħek inħossha. U mat-tfajliet li kont niżfen pereżempju nħossha, nħossha you're bad. Allora ma' ħija, fhimt, u ma' ħuti, Għandi di, inħossni, u kulħadd għandu. U tiġix tgħidli li. Tirreżonaw fuq l-istess frekwenza. Yes, issa. Meta l-evoluzzjoni għamlet li għamlet, l-pjanti, u għaw jina u inti, per eżempju, inti t-tifel ta' missiri, kien t-tifel ta' missiri, tajjeb. Issa, Jien se mmut, u l-materja tiegħi se ssir enerġija, u dak huwa r-reliġjon tiegħi, fhimtha? Dik is-cycle. Enerġija, materja, evoluzzjoni, ommi, missieri, jiena, mietu issa, jien ġibt it-tifla tiegħi, jiena se mmut, insir enerġija u nerġa' lura. Għalhekk aħna aħwa f'Alla. Għax inti enerġija, Ġesu Krist, we are made in the same. Jistudjat ftit il-Bibja, nsa ftit ta' Imma dak l-expression li jem li aħna mamulin fl-image talla, it's true, għax aħna kollha enerġija. Oh. Christ is energy, God is energy. Bellezza tiffitja. Imi ma Il-Bibbja, jekk tinterpreta tinbidel God electromagnetic field, tibqa' l-istess, mirakli jsiru l-istess, resurrections, kollox l-istess jibqa', kollox l-istess. Allura fimt, jekk jiena mmut issa, kull ma se U l-idea tar-ruħ kważi tibqa' l-istess. Of course! Ara kemm hi sabiħa. Jiena ġismi se jispiċċa. Jiena biċċa faħma bħalissa, jekk faħma taħraqha, Ġol-power station, tajjeb, issir fil-boiler tal-power station, issir l-elettriku, mbagħad imur charger d-dar tiegħek, tiċċarġja il-mobile tiegħek, fimt? U bat tkellimni, kif se tagħmel dal-podcast, u dak li joħroġ minn ġol antenna u għal-faham u żejt li inti bdejt bih ta' transfigurazzjoni, fimt? L-aħħar biċċa hija resurrection. Għakim, anki l-klim sabiħ. Allora jiena ċali bulea, Din dik l-enerġija se nagħmel modulation tagħha, modulation jiġifieri superimpost fuq il-carrier. Għax l-ispazju ma tistax timxi inti bis-sound waves kif aħna qed nagħmlu issa. Inti hawnhekk għandek dal-amplifier, qed imurlek ġo modulator hemmhekk, qed tittrażmetti ma nafx xi frequency qed tittrażmetti, forsi xi ftit gigahertz jew FM, u inti qed tagħmel modulation tal-vuċi tagħna fuq dik il-carrier li int qed tibgħat. Mingħajr dik il-karja ma tistax tmur fl-ispazju inti, fhimt? Allura se jiġri meta jiena nsir electromagnetic wave, dik l-electromagnetic wave se tiġi superimposed fuq il-personalità tiegħi. Li jiena ggenjajt meta kont ħaj. Allura jien se nibqa' ħaj bħala electromagnetic wave modulated bil-personalità tiegħi. U meta semmejt l-ommi jiena, ommi għeddiet minn hawn minna ftit ilu, u t-tjuni għedt għaliha, jien semmejt lill-ommi u missieri u l-ħuti. Mela tlaqna?